Ahaban, mpo ahaban te sɛ kura me. Yɛwɔ ahaban bi a, anɔpa biara mekyerɛw sɛ kɔte baako pɛ sei, na we, ɛmene, kɔte baako pɛ sei, we, na ɛmene saa, seven days, gyae. Ɔntew sɛ wubewu afiri asase yi so. Sɛ odwo nso gu ha, edi seven days tra deɛ a, asɛe. But after s widi saa seven days no, sɛ odwo nso gu ha, na wɔwɔ betwam wɔ ha a, ɔntra odwo nso no, wubewu. Hwɛ ahaban wei, wopɛ sɛ kɔ aburokyiri kɔdan ho kama wo a, wokɔ a, to nnwom ma no. Wunim sɛ ahaban wei, tamia wei, seesei a, sɛ obi, o, ahaban wei na obi yɛ wo adeɛ na, Sew paa Fa red pen Me a na red pen no koraa mede yɛ adwuma ɛ Ɛnkɔ ntɛm ma me Fa red marker na n'ano no soso Fa twerɛ nipa no din gu so kɛkɛ Ka w'asɛm gu so Mede to gyam Ɛdeɛ te baako pɛ sei Na we Owe a ɛyɛ banbɔ Protection Bayifoɔ so wɔ ani paa a ɔntra wo Ahaban so ɔnata no Wote saa ahaban no na wofa saa ahaban no a Wo deɛ sɛ wopɛ sɛ ɔdi akyinnye a Deɛ ɔte a fa even cement paper anaasɛ paper biara hyɛ emu sei na yɛ sɛ worepesa no kɛkɛ sei na nsuo no mmienu mfra, wobɛhu sɛ asɔ gya. Wonim sɛ yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ a, sɛ mete n'ahaban no baako sɛdeɛ mate Tamia awu wei, na mede saa ahaban no tare so na mede si fam, de to fam sei a, hɛ, wo nna aseɛ sɛ wo na awenee Ghana strongest sɛ dɛn, ɛka sɛ tam a wontumi ntam. Adwefoɔ, pawo pafo, mo a modi pawo pawo, kegyetie a adum ne adeade no, ɛnyɛ afei na akɔ akɔpɛ ayi, D10 ne D20 ne D30 biara na anom biara. Wei, wɔakyerɛ yɛ simple, wɔse pɛ mankyɛ hahan, na pɛ saa nnuane a yɛfrɛ no akɔmframa ti kɔ no, infact, Wobɛtumi asoa Bidikia. Yɛma obi biara akwaaba de ba Efie Nsɛm TV so. Ɛbra so sɛ mede Ahaban Tumi de brɛ wo. Na Ahaban Tumi no, yɛkyerɛ wo nea ahaban tumi yɛ. Nea ahaban nti, obi a ɔyare, deɛ ahaban bɛtumi asa no yareɛ. Obi a ɔpɛ tumi, ahaban bɛtumi akyerɛ no. Ɛnnɛ, yɛaba. Dɔkta Pastor Obidihyeɛ, yɛaba ne hɔ a yɛne no ɛreba abɛtwetwe nkɔmmɔ no. Ɛdin mɛpɛ sɛ wobɛgye berɛ na wafa fon na wafrɛ obi na obi nso afrɛ obi na wo nso aka kyerɛ obi sɛ aberanteɛ kɔlegɔ no ɔne Dɔkta asa ahyia mu bio. Dɔkta mema wo akwaaba. Agya, megye wo so. Na mpom te sɛn?
Ɔbɔadeɛ adaworoma, daa sɛdeɛ meka no, Ɔbɔadeɛ gu so rehyira yɛ, atamfo na ɛrebrɛ. Atamfo na ɛrebrɛ. Ɛnnɛ nso yɛasan ahyia mu bio. Yeah. Na yɛpɛ sɛ wokyerɛ yɛn tumi a ɛwɔ ahaban mu a Onyankopɔn de saa adom no adom wo no, na wokyerɛ yɛn na atiefoɔ nso atumi ate bi. Agya, Awurade nhyira wo. Ma memfa saa akonya wei so nkyia w'atiefoɔ ne w'ahwɛfoɔ nyinaa. Tumi no deɛ, sɛdeɛ yɛadi kan aka no, meka sɛ yɛka a, yɛrenkɔ. Dabi da.
Ɛyɛ nsɛm pii.
Ɛyɛ nsɛm pii. Tumi no ara ankasa deɛ, nka yɛka tumi a, tumi ne ahaban. Efisɛ sɛ yɛnkwati aduru mmara no. Ɛno ara ne ahahan. Ɛno ara ne ahahan. Saa. Enti tumi a efiri sɛ tumi paa tumi. Tumi paa. Tumi paa physical power. O kɔmande na esi. Saa. O kasa na ɛyɛ adwuma. Saa. Na anim sɛ wɔ tumi a sɛ obi ba w'asoɛyɛ na wɔ saa tumi na ne yɛabɔ nipa ne dua a ɛna wɔn sɛ wɔn wɔn hwɛ tv ɛna nneɛma no nyinaa ɛyɛ ahaban o ɛna wɔn de di saa adwuma no a na maame nkyerɛ secret sisi a wɔwɔ akɔ akɔgye mootia sɛ wɔde kɔ yɛ asɔre mootia na wɔkɔ gye sɛ wɔde kɔ yɛ asɔre no woduru asɔre dan mu a na wɔbɔ yesu ee yɛ ni obiara ka wɔn ho ɛna na wɔn ka mootia ee mi ni obiara ka ho na wɔka yesu na ɛsɛ wɔn ahun sɛ mootia no kura ne tumi wɔba no suman na wɔakɔgye no wɔgya no asi wo dan mu. akɔ sɛ wokɔyɛ asɔre. Ade na wokɔ amfa no ankɔsi pulpit no anim. Na mmom ahu sɛ ɛno na ade no yɛ asɔre. Enti tumi paa deɛ ɛnoa ne ahaban.
Ɛnoa ne ahaban. Sɛ obi pɛ physical power sɛ yɛde yareɛ bɛba n'anim, ɔhwɛ yareɛ no din sɛ yɛ a ɔde ne nsa to nipa no so kɛkɛ sei na oyi ne nsa a, yareɛ no kɔ. Kɔtwa scan, wobɛkɔ na ɛkɔ. Wohu sɛ obi wɔ hɔ a wohwɛ TV a wobɛhu sɛ ɛbɔ bi deɛ ɔpagya ne nan kɛkɛsie na ɔde tia nipa no afu so a ɔde kaa afuro no ara within one week ne nyinaa bɛtwe ne nyinaa yɛ tumi a nyame de adom ahaban na aka sɛ nipa ɛna ɛbɛsua ho nimdeɛ na ɛhu sɛ woka ahaban wei ɛne ahaban wei bom a ɛyɛ sei wonim sɛ yɛwɔ ahaban bi wɔ hɔ a Sɛ mete n'ahaban no baako sɛdeɛ mate taami awuo yi, na mede saa ahaban no tare so na mede si fam de to fam sei a, hɛ, wo na aseɛ sɛ wo na awenee Ghana strongest sɛ dɛn, yɛka sɛ tam a ntumi ntam. Ta, ɛyɛ taami awu yɛ kita wo. Ɛnyɛ taami awu, mede ɛno na ɛyɛ mfatoho akyerɛ wo. Yɛ, tumi, ahaban.
Ahaban kɛkɛ. Yɛwɔ ahaban mmienu, woka bom sei a, wɔn nhyia. Ayɛ sɛ, woahu sɛ nipa wɔ n'atamfo. Ahaban sɔ n'atamfo. Wote saa ahaban no, na wofa saa ahaban no a, wo deɛ sɛ wopɛ sɛ ɔdi akyinnye a, wo deɛ ɔte a, fa even cement paper anaasɛ paper bi ara hyɛ ɛmu sei, na yɛ sɛ woreposa no kɛkɛ sei, na nsuo no mmienu mfra. Wobɛhu sɛ asɔ gya. Ɛwɔ abere a gya biara mmɛn wo, ɛbɛsɔ gya life. Wɔn ani nhyia. Nti no, ɛno na ɔn sɛ nipa so awɔ atamfo. Obiara wɔ ne tamfo. But wonim a, ɛna na wɔn yusu ma no san ha wɔn. Nti wobɛhu sɛ wakɔ sɔfo bi, ɛsiane sɛ ɔnnim ho nimdeɛ, ɔnsuaa no nti, wate, ayɛ atesɛm ne yɛaka sɛ wofa ahaban wei fa wei fa wei fa wei a, ɛtumi yɛ sei ma nipa no. Nti wobaeɛ a na wagye wo seven million, wagye wo sei, wakɔtete agu nsuo mu ama wo. Ɛkyena nko wode, ɛɛ, menka no sɛ wode asthma na ɛkɔɔ ne hɔ, ɔbɛnoa bɛma abɛnom bɛwie no, hypertension bɛba abɛka ho ɔno a wantumi ansɔlve wo problem no spiritual marriage no a wode kɔɛ no wantumi ansɔlve wasa akɔfa tumi foforɔ bi ɛde abɛka ho ɔn sɛ meka sɛ yɛ tumi nti woanhunu no akwan na woyɛ na ɛpagya a ɛbɛsan baw so ɛbɛsan baw so na mehu sɛ ahaban bi kuta wo na ɛdeɛ bɛ ahaban na ɛno dwuma bɛ na ɛno nso ɛdie ɔpanyin kɛseɛ awurade nhyira wo Ahaban wei yɛfrɛ no tameawu. Wotie ne din no a, wotan me a wobɛwu. Wei, tameawu. But before sɛ mɛkɔ so na maka deɛ ɛfa ho no, mekyɛ adeɛ baako pɛ. Ahaban wei, wodeɛ ɔda sɔre anɔpa biara nti wei, wopɛ a nante fa me fie no ho nyinaa. Woanhyia koraa no, wonante one minute biara bɛhyia bi. Efie ha, ɛdɔɔso kwa. te wo pɛ ne wholesale koraa ba ha abɛnya bi wosɔre anɔpa biara te baako pɛ sei wote a anaasɛ wobɛn na kasa kyerɛ no ma ne hu sɛ tumi awurade de ama no no ɛyɛ adwuma ɛfiri sɛ there is no way a panyin a wɔsene wo wo nana nana nana wobɛtumi asoma no saa kwa fa ne die ɛma no na wɔkyɛn wo nti wode obuo ne ne die no ma no wobɛhu sɛ wobu adeɛ na wakasa akyerɛ no sɛ tumi a Nyame de adua ne mu no, ɛno na waba ɛbɛsrɛ, sɛ banbɔ no a ɛwɔ mu no, ɛmma obi. Wode ɛte baako pɛ sei, na we. Owe a, ɛyɛ banbɔ, protection. Bayifoɔ so wɔ ani paa a ɔntrae wo, ɛnyɛ adwuma. Na ɔbɛwe no anɔpa biara anaasɛ? Anɔpa biara.
Wode onya we, ɛduru seven days a, ɔpa agyae. Ɛwɔ mu a na wasan awe seven days gyae. sɛ obi so ɔwɔ ani pa obi so wagye tumi wakɔ india akɔgye bosom kɛseɛ de bɛtra o ɛnyɛ adwuma ahaban wia tameɛ wia wei obi ɔwɔ akomayareɛ na aduru wosɔre anɔpa bi akwati bi we akomayareɛ pressure ahan wosɔre anɔpa bi akwati bi we wei ɛsa yɛ asma aduru wei a ɛyɛ asma aduru wei ɛyɛ nneɛma bebrebe esiesie nipadua no Owie a, ɔde anyɛ hwee ama wo koraa no, ɛbɛma wo apɔmudene. Ɛbɛma wo apɔmudene. Ahaban wei, ɛyɛ nneɛma bebrebe. Tan me a, wu. Wotan me a, wu. Wotan me a, wobɛwu. Ahaban wei, woba me hɔ, anaasɛ woakɔ odiyifoɔ bi, anaasɛ obi a ɔyɛ sunsum nnwuma. Ma menka no sɛ, obi a ɔyɛ sunsum nnwuma. Wokɔ ne hɔ na ɔte ahaban wei, na wamfa ahaban biara nka ho ada no ase. Wei nko akɔ de kyɛ wo ada no ase. Ɛfiri sɛ wei, mede gu nsuo mu seesei a ɛpo sa ɛhyɛ si hɔ na wode dware seven days a ei sɛ wode wo wo tiri ayɛ o wei ɛyɛ favour wei break through wei kyɛ sɛ akwantuo koraa na wopa yɛbɛtumi de wei ayɛ ama wo agye wo ɛna wobɛhunu sɛ nimdeɛ no ne sɛ fa wei yɛ ne sei fa dwa ne bile sei yɛ ne sei na ɛbɛyɛ sei ama wo wonim sɛ ahaban wei Tammy awui. Seesei a sɛ obi, ahaban we na mo ma nipa ni ɔkɔ social media nipa bebree ka. Ɛyɛ nokorɛ so. Deɛ ɔmo ka ne nyinaa yɛ nokorɛ. Sɛ ahaban we na obi yɛ wadeɛ na ɛhyew paa fa red pen. Me ɛna red pen no koraa mede yɛ adwuma ɛnkɔ ntɛm ma me. Fa red marker ɛna n'ano no soso. Fa twerɛ nipa no din gu so kɛkɛ, ka wɔn asɛm gu so, hwiri to gya mu. Ei, woawie no. Obi de wo ka, ne ho bɛhyehye naa ma ne de aba. Red pen, pɛn a yɛde twerɛ kɛkɛ. Pɛn a yɛde twerɛ yɛ ade maaki. Wei. Saa.
Wei a.
Taamia wu. Taamia wu yɛɛ.
Ti sɛ so sɛ obi pɛ sɛ okokum obi anaa obi ayi ne bɔne nti otua ne ka. kum ne deɛ deɛ mede atɛ ɛnte saa adeɛ bɛkye na aka kuro wura nkoa sɛdeɛ wosi fɛ kan a wotumi twerɛ wo din ɛto so na sɛ nipa ne haw a wode toto gye mu no na nipa kɔ ho because asɛ basa na nkɔfoɔ so de bɛdi adebɔne paa o oh,
Woahu sɛ yɛnom na yɛyɛ nneɛma wei sei no, yɛrekasa yɛnim deɛ yɛreka. Sɛ me mekasa na mede kyɛ wo sɛ mede ama wo, fa kɔyɛ dwumadie sei na fa m'akyi de kɔyɛ sei a, saa sei no nyɛ mma wo. Deɛ me mekyerɛ wo no na ɛbɛyɛ ama wo. Doc, ma memmisa wo asɛm bi o.
Sɛ ɛba sɛ morekɔ akɔte ahaban a, anaa morekɔ akɔtu ahaban anaa morekɔte ahaban de abɛyɛ su ɛɛm de abɛsa obi yadeɛ anaa sɛ mode ba abɛyɛ biribi a, Mo ne ahaban no di nkɔmmɔ na mote no anaasɛ mode mo kɔeɛ a na moate bi na mode aba?
Yɛne no kasa. Wahu sɛ ɛno nti na na me mekii comment bi sɛ wotumi kɔ diifoɔ bi hɔ no matter nhaban a ɔbɛteɛ ma wo hwee nsi wɔ w'abrabɔ mu a hɛ adansedie biara ni hɔ ɛbɛba adentia ɔno no n'adanfo bi a ɔno nso yɛ ɛɛ ahaban adwuma ɛna aka akyɛn sɛ otame awu koraa no wote na ate a ɛyɛ sei ɔbɛkɔ ame akyerɛ no akyerɛ ne ho akwan no wankosua saa nimdeɛ no ɔno so te ana ɛne ne nsɔle ma no obiara mfa 2 million mmra na ɔnyɛ akwankyerɛ ma no akwankyerɛ di ano hye no ɛyɛ tatahwe saa ɔbɛgye nsɔle ma no sika de akɔtɔ dodoɔ asase nso wo boa hwee nsi wɔ asɔle hɔ mm. wotira nyɛ kura bɛsɛ agu asɔle na ebi sɛ wɔn sɛ sɛsi a makyerɛ makyerɛ sɛ sɛ ahaban wei Wopɛ sɛ kɔ aburokyiri kɔ dan wo kama wa, wokɔ a to nwom ma no. Ɛna ɛnwom no a bɛto no soso to nwom wei na ma kyerɛw ne nwom pɔtee no. Wokɔɛ no esiane sɛ woansua ho nimdeɛ yie nti no anhunu woso wonni ani woakɔ gyina ho ato nwom no ara 30 minutes sɛ ɔteeɛ sɛ wante sɛ wagye tuum sɛ wanyɛ ntom wohui wieɛ akabo wama so de kɔ ɔkɔɛ dɛn. ɛsɛ ɛba sɛ ada ne nwura ɛna ekura ɔnyɛ ahaban ɛyɛ nwura tu duru fie a tugu. dɔk maame misa wo mo akɔ sɛ wokɔ akɔte ahaban a ahaban no akasa wo sɛ ɛnteme anaa menkɔ anaa yɛ biribi saa. wɔn sɛ yɛwɔ problem biara. ɛne ahaban a yɛde sa. Wɔn sɛ ebi wɔ hɔ a maame nti o sikiriti bi. Wɔn sɛ ahaban kasa o. Nipa bi a ɔnam asase so bi ahaban kasa no ho. Wɔn sɛ otiw ahaban kasa ho. But esan sɛ wɔn tɛ w'aso ɛma no na wɔn pay attention kɔ hɔ nti no wɔn te. But me bɛkyerɛ circumstances no bi. Wɔn sɛ wotumi kɔ gyina dua bi ho anaasɛ ahaban bi ho. Asɛ ɔhonam bɛyɛ basabasa bi. Wobɛte sɛ adeɛ bi yɛ firi ha firi ha firi ha. W'adwene ma so, but the moment a wobɛfiri hɔ no, wobɛhu sɛ instant foɔ na woto wɔ nea wɔwɔ firi aseɛ na wɔbɛsene. Wobɛhu sɛ wogyina hɔ na ho ayɛ wo yiri na ho wo so. Wosi yei na megyina ha o, ka me di 20 seconds ka wɔwɔ yi kaa me. Wɔn sɛ wokɔ gyina hɔ, aban ne ka kyerɛ sɛ sɔre hɔ na obi abɛhyɛ hɔ a onya wɔ obi pira wo. Wonim sɛ ahaban, mpo ahaban te sɛ ekura mi, yɛwɔ ahaban bi a Anɔpa biara mekyerɛw sɛ kɔte baako pɛ sei na we ɛmene, kɔte baako pɛ sei we na mene saa seven days gyae until sɛ wobɛwu afiri asase yi so. Sɛ wodwo nso gu ha, ɛdi seven days ɛtra deɛ a asɛe but after within saa seven days no sɛ wodwo nso gu ha na wɔwɔ ɛbɛtwa mu wɔ ha a ɔntra wodwo nso no wobɛwu.
Ɛyɛ ahaban bi anaa taamia? Ɛyɛ ahaban bi, ɛnyɛ taamia wu. Mekyerɛw tumi na ɛwɔ mu no. Ɛwɔ ahaban mu no. Sɛ wodwo nso kɛkɛ ɛgu fam na wɔwɔ bɛtwa mu wɔ baabi a adwene sɛ na obewu saa nso na sɛ wotwam wonante atwam wɔ ha se a na wɔwɔ korɔ na asan bɛtwam wɔ ɛfo akyi a ɛfo akyi a obewu mobɛba no wawu da hɔ no waporɔ life wei ɛyɛ bosom ɛyɛ ahaban kɛkɛ wosɔre anɔpa te we mene mene ne na ahaban ne mu nsuo nyinaa to yam anɔpa biara seven days odwo nso gu wɔ life wɔwɔ ne bɛwu dɔkoma bisa wo Ɛyɛ nhaban a wotiti. Woda hɔ a woahu sɛ ahaban bi abɛte wo wɔne pɛn. Ok, me deɛ so far deɛ ebi mmɛte me wɔne pɛn. Efisɛ, woahu sɛ, sɛ wunim n'akwan a wommrɛ. Ɛna womfa n'akyiwadeɛ nka no so so a ɔmmɛha wo. Na ansa deɛ no de n'akyiwadeɛ ka na ɛna ɔbɛha wo. Ɛna woahu sɛ one thing a na meka ne sɛ wei ɛyɛ nature. Nature adwuma na meyɛ. Nti sɛ wohu sɛ nature wɔ tumi seesei a ma memmisa wo secret bi. Woahu sɛ wɔsɔre a wɔse ɛna Nyankopɔn, ɛna Nyankopɔn se ɛnte ahaban ɛnyɛ sei. Ma me ne wo, me ne wo kɔ according to, yɛn nyinaa yɛhyehyɛ akɔsi. Yes, yɛwɔ he seesei a? Yɛwɔ asase so. Sɛ yɛwɔ Afrancho, me ka ne sɛ bro no, kuro a yɛwɔ mu. Sɛ yɛwɔ Afrancho. Afrancho. Mo Afrancho ɛwɔ he? Ɛwɔ Kumasi. Ɛwɔ Kumasi, Kumasi wɔ he?
Kumasi wɔ Ashanti region. Mo Ashanti region wɛn?
Ashanti region wɔ Ghana. Ghana Ghana wɛn?
Ghana wɔ Africa.
Africa wɛn?
Africa wɔ wiase.
Mo wɔn sɛ Africa ɛka continent no ho ɛwɔ West Africa ɛka ne nyinaa ka ho bi ɛna ɛno soso wɛn? Ɛka continent no ho continent no wɛn? Ɛka world no ho nti wɔn sɛ world no ɛyɛ asaase earth ɛna earth no so wɛn? Ɛka planet no ho. Nti woahu sɛ yɛwɔ Mercury, yɛwɔ hwan hwan ni, yɛwɔ Venus, yɛwɔ Earth, yɛwɔ Mars, ne nyinaa hyehyɛm bi. Ɛna planet no so wɛ. Planet no wɔ universe no mu. Woahu sɛ universe no, ɛna wobɛhu stars, wobɛhu moon, wobɛhu biribiara, nti planet ka ho bi. Ɛna universe no so wɛ. Universe no wɔ Nyankopɔn mu. Yɛsɛ Nyame wɛ, Nyame nti wo mu. Nti meka kyerɛ sɛ nneɛma wei nyinaa ɛwɔ mu a afei wohaw ne sɛn. Wohaw ne sɛn a nneɛma no ɛwɔ mu no Nyame asa hyɛ wo sɛ kɔyi su na akɔfa yɛ sɛ woyɛ bosom. Woyɛ bosom de. Nti wahu nipa yɛ adwene kura yɛ. Nti da biara ɛbɛkɔ so adi hiaa nti me eh, no matter deɛ wɔbɛka Sɛ wei na menim sɛ ɛbɛdi yie a, na ah, Yesu no ankasa na wɔba asase yi so no, ɔse, mamma sɛ merebɛbu atɛn, na mmom mebaa sɛ merebɛgye nkwa. Na adɛn na wo ɔdasani a me ne wo mmienu nyina yɛ nɛteɛ, woka kyerɛ me sɛ menkɔ heaven, na wo wo kwan? menkɔ heaven, wo wo kwan? So ate aseɛ? Deɛ ɔbɛwu ama me ne wo mmienu no o, ɔse ɛnyɛ atemmuo sɛ wɔbɛka kyerɛ sɛ wonkɔ heaven, sɛ wobɛkɔ heaven, nyɛ ɛno nti na ɔbaeɛ, na mmom ɔbɛgye nkwa na ɔkɔ. Na wo a me ne wo mmienu nyinaa yɛrebɛwu aporɔ. na wɔka akyerɛ me sɛ menkɔ heaven mentie o daabi nti woka job chapter 32 verse 15 ɔse sɛ wɔn anum asa na wɔni hwee ka biom a ɛneɛ menyina ho ntwɛn wɔn anaa mentwɛn wɔn anaa ɛnyɛ deɛ woka na metie o wo nua nti e, obi yɛ adeɛ a ɛmu n'abam instead sɛ bibini ɔbɛhyɛ ne nkuran na ɔbu n'abam sɛdeɛ ahaban wei na meka yi a tamea wuwei a a yɛde dan ka yi wonim sɛ ɛno nso wɔn didi bɔne ɛnde menim sɛ obiara nim sɛ tamia o yɛde di bɔne wei korɔ na wei yɛde bɔ fie ho ban wei yɛde bɔ fie ho ban ɔn sɛ yɛwɔ secret bi wɔ hɔ a yɛadwene nkɔ so yɛsɔre anim sɛ ahiafoɔ yɛsoso ne ano na nti ɔyɛ na amanfoɔ taa ka asɛm bi sɛ ahiafoɔ ma no yɛ san ɛyɛ nokorɛ mhm. abere bia yɛpɛ san ma yɛn ho Ɔnsɛ asikafoɔ mo nkasa nkyɛ. Wobɛkɔ akɔka akyerɛ no sɛ man wei ɔyɛ bosom, ɔyɛ ɔkɔɔto, nso na wɔdi yie. Ɔnsɛ sikani biara si fie a wobɛkɔ anim wadua taami awu wɔ fie n'anim. Wadua wei, wadua wei, wadua flowers bebrebe. Yɛwɔ flower bi wɔ koraa wodua no ofie hɔ a, until sɛ kyɛ sɛ Yesu bɛba anaasɛ Nyankopɔn bɛsan aba asase so no, Efie no nni hia da. O na asɛ sɛ mofiri ahia abusua mu sɛ dɛn? Sɛ dua no nhini ngu mfiri fie hɔ no, ɛnhia mo da. Ɛyɛ flowers. Ɛyɛ ahaban, tumi a Nyame de ama no sɛ ɔmproduce sika. But woanhunu ho nimdeɛ a, wobɛka sɛ ɛyɛ abosomde. Nti wobɛkɔ efie, mpanyimfoɔ mpanyimfoɔ no fie no, wobɛhu sɛ wɔaduadua tameawu wɔ hɔ. Adɛn na wɔdua tameawu? Wɔde bɔ ban. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ a honhommɔne bi nyɛ dɛn? Ɛmma fie hɔ. Wahu sɛ, sɛ Honhom no ba hɔ a, wo na woantumi wo a, Ɔbɛtumi wo ba. Wo ba na woantumi no, Ɔbɛtumi wo yere. Wo yere na woantumi no, Ɔbɛtumi ne kunu. Nti na ɛyɛ na wɔduadua saa nneɛma wei wɔ fie, sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛbɔ efie no ho ban. Dɔk, mentwa w'ano o. Sɛ yesua no, wotumi sɛ yɛne yɛn nuanom Zongofoɔ nya ntɔkwa a, wɔn ho yɛ den paa. Ee, me nua.
Wɔn bo yɛ.
Ka, fa yie sɔ so. wɔn bo yɛ yie. Wɔn boro yɛ papa.
But yɛbɛkɔ bɛkɔ mu bɛkɔ mu no, ɛnyɛ ahoɔdennuro bi na wadie. Mm, mm, mm, mm. Ɛyɛ nneɛma no a nnuaba ne nwura a wɔde yɛ nkwan. mma yɛn mma no. Mɛma wɔn ano nsi.
Bisa ho sɛ, Adɛn nti na wode saa nkurɔfoɔ no bi. Woahu sɛ yɛde asantini akɔgyina afuo one acre mu sɛ ɔnnɔ da? Dabi.
Ɔnni ahoɔden. Yɛde mfantini akɔgyina mu sɛ ɔnnɔ da. Nso wode saa nkurɔfoɔ no bi gyina mu a ɔkuntunu ne mu sei a, ɔmpagya ne mu na wadɔ ha ne Kasoa. ɔkuntunu anɔpa a, ɔmpagya ne mu ɛyɛ anwummerɛ no. Wontu ani na wadɔ asase no so adɔ atra kuro no a ɛtoa so no dɔ kɔ. Nso ɔnte berɛ, ɛyɛ ahaban. Ma menkyerɛ one secret, ahaban bi si me nkyɛn mu ha yi ara. Ma mente baako nkyerɛ wo. Wei, wei, ɛyɛ dɛn? Ɛyɛ bankye ahahan. Bankye ahahan. Wei ɛne ahaban bi, yɛfrɛ no akɔmfɛm atikɔ. Akonfirmatikɔ, ɛyɛ a na ayi na ayɛ sei, ayi fitaa bi wɔ so, ɛwɔ so, ɛfrɛ no akonfirmatikɔ. Ɛna wotumi wu, woto wɔ ntade mu a na ɛtu so keka mu yɛ ana? Ɛno ntu ntam. Hmm.
Ayi na ɛtua so no, ayɛ sɛ ayɛ sɛ akɔnfam, ne ti no, star ayɛ na ha, nti white. Saa haban no, woka ne bankyɛ haban bom, meka ne physical aspect nko a, woka ne wei bom, wei, Wo deɛ wopɛ a yam, wowie a fa nsuo fra sɔne. Wonya vortic no ma fa hyɛ fridge mu, wosɔre anɔpa bi a nom bi, anwumerɛ twe bi anaasɛ awia twe bi. Wo deɛ fa yɛ wo nsuo, ɛnyɛ nwono, ɛnyɛ hwee. Kane tete no, ɔn sɛ aberewa wanyini paa soso ɔnante kɔ baabiara. Ɛnɛ onya forty years a gye sɛ yɛma no so kosi awiam na wayɛ sei na ɔsi hɔ. Obi nya fifty years a gye sɛ yɛpagya no kosi awiam. Awia abɔ no ara na ne body no heat a na yɛde no abesi dɛm ansa na akasa ne ho a wate. Ɛyɛ nneɛma a yɛapo. Ɔn sɛ mmorɔfo no baeɛ a wɔbɛdaadaa yɛ no, buroni no de kyɛnsee ɛbɛbrɛ wo. Buroni no de ayowa, yɛka no sɛn, kyɛnsee ne blender ɛbɛbrɛ wo. Wobɛkɔ na ɔno no potɔ wɔ dua. dua ayim na ɔde dua repotɔ ɔn sɛ ɛyɛ nyansa a bibifo yɛ ni ɛyɛ nyansa a bibifo yɛ ni broni ba bɛdaadaa yɛn saa. dɔk na ɔreka asɛm bi fa bankyahahan ne akɔnfamati kɔ ɛno ɛno no sɛ wopo sa no ahwe mu na wode hyɛ fridge mu na wonom no kakrakra ɛno no ɛyɛ deɛ na ɛyɛ ɛno ɛyɛ ahoɔden physical strength ɛma wapɔmuden ɛno na Woyɛ adwuma a wonte bere. Ɛnde nyɛ ntɔkwa hoɔden. Mm, woyɛ adwuma a wonte bere. Meka sɛ nyɛ ntɔkwa hoɔden. Dabi, dabi, dabi.
Ɛno no bɛtumi aboa mo ayɛ adwuma a wonte bere. Ti bu sɛ, wei, me, metaa nom paa. Ahwɛfoɔ, ahwɛfoɔ, pawo paafoɔ, mo a modi pawo pawo KJT a adum ne adeade no, ɛnyɛ afei na akɔ akɔpɛ ayi D10 ne D20 ne D30 biara na anom biara. Wei, wɔakyerɛ yɛ simple. Wɔso pɛ bankye hahan. na pɛ saa nnuane a yɛfrɛ no akɔmfamati kɔ no infact wobɛtumi asoa bidie kea so ate aseɛ ɛyɛ ahoɔden nnuro na wakyerɛ wo no wei deɛ ɛnyɛ obi si o wei nso deɛ wɔkyerɛ wɔanyɛ wo kapere ɛde tumi pɛ sɛ wɔn nso bɛkɔ akɔyɛ bi na watra ya me ahwɛ na sɛ wotra hwɛ na ɛfa a na wagya wo comment ato hɔ ampa wo sɛ ah, asɛm a dɔɔko kaa yi so far so good ayɛ me ho adwuma ampa doc ɔpanyin kɛseɛ yɛn toa so ɛnu nti ɛna deɛ me according to me nso me mmɔfra me nkɔla adwene a me ma hu no ɔtan mi ɔmu ni sɛ mate sɛ yɛse wo de hyɛ wo dan ano a efifi tami o baabi a de bɛto bi akasa kyerɛ na ebefifi wɔde to boba so na akasa kyerɛ na obefifi Wopa fa kɔto ɛ fa kɔto cement so fa kɔto he baabi a de bɛto bi akasa kyerɛ wobuhyɛ fridge mu kɔ ɛbɛfifi ɔbɛfifi
wei n'ani ɛden paa wei n'ani ɛden paa but as time goes on mɛkyerɛ akyerɛ secret wɛn sɛ me me meka sɛ me me nature na meyɛ n'adwuma no. Doc, tie.
mpanimfoɔ se wotu mmara no akyerɛ sie sɛnea ɔka sɛ ɔbɛkyerɛ ha akyerɛ um, secret bi a ɛwɔ tamia wɔ mu no yɛpɛ sɛ ahwɛfoɔ nyinaa hu the secret no a ɛwɔ saa tamia wɔ mu no yɛpɛ sɛ yɛhu secret no a ɛwɔ mu no sɛ yɛ secret no
obiara sɛ meboa a ɔnte tamia wu Wei sɛ na dabi a meka sɛ me ɛyɛ secret wobɛkɔ ne yɛagyew sika hunu akɔdi na waka na me sɛ ɛnyɛ me na mɛka sɛ gu so a ɛmfifi ɔboa ɛ wote a wode fa kɔto dɛ kasa gu so after five days kɔhwɛ sɛ ɛfifi na ɛsi hɔ wopɛ atam a fa kɔto ɛfam wɔ ɛbɛfifi asi hɔ na bisa ho sɛ adɛn nti na nnua bebrebe a ɛsi ewiase nyina wɔn sɛ light pole na ɛsi mo fie n'anim hɔ no sɛ wo ba bɛtoe wo papa bɛtoe wo papa papa bɛtoe ne papa so bɛtoe akyɛ yie na ɛsi wɔ so so obiara bɛsan ne ho wu edua bɛ na ɛde yɛ light pole take take adɛn ne yɛmfa mango dua anyɛ light pole sɛ ne mango dua no ntumi nkyɛ take dua ɔpa atwa to fam ɛbɛdi bɛ so many years ɛmporɔ nyɛ hwee na ɛda hɔ Ɛyɛ sɛ teak dua deɛ mporo. Ɛda hɔ na adi nti na wɔde ɛno na ɛyɛ light pole up to wɔn sɛ light pole si hɔ a aporo awu da hmm. wɔn sɛ aporo awu da ɛyɛ secret ɛyɛ secret ɛdɛ yɛn mmerɛ yɛ time yɛ awu no so na yɛ di agorɔ na yɛ bɛ da ha.
Maame me kɔ Tamia wu so no, yɛpɛ sɛ atiefoɔ hu sɛ Tamia wu no mfasodeɛ sei na ɛwɔ soɔ. Na ɛno nso no ɛna yɛwɔ no eh, disadvantage a ɛsa wɔ Tamia wu so. Mfasoɔ a yɛbɛnya ɛne pere a yɛbɛpira yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ ahwɛfoɔ nso ɛbɛhu a Ɔmo agya ɔmo mfom. Ma menkyerɛ wo adeɛ baako. Ahaban biara wɔ akyiwadeɛ. Sɛdeɛ na meka sɛ wei wanyini kyɛn wo, ɛna yɛ tumi, ɛna yɛmmu tumi so animtia. Sɛ ahaban ti wei, meka sɛ wonim deɛ ɛyɛ a woduru hɔ a sɛ dwonsɔ ade wo ara nti wokotoo ho a twerrrr woabu no animtia. Ɛyɛ dɛn a ɔbɛha wo? Ɛnneɛ ɔtwe wo mu tan. Wo nan ase sɛ wo papa yɛ Reverend Minister koraa ɔbɛha wo. Ahyɛ ayɛ sɛ wɔaka me akyerɛ sɛ sɛ ɔhɔhoɔ nto mmara. Meka sɛ na me nso mennim sɛ. Ɛnyɛ sunsumsɛm na akɔyɛ ɔhɔhoɔ nto mmara. Spirit ɔno ɔde principle na ɛyɛ n'adwuma. Spirit de principle. Ɛno nti na wɔn sɛ ɛberɛ a Nyankopɔn ka kyerɛɛ Saul sɛ Saul e woduru ha a twɛn me Ɔn sɛ Nyame sɔ yɛ honhom, twɛn me na me ba. Sɛ ɔtwɛn Nyame kakra bia Nyame ama no, ɔkɔyɛ, ɔyɛ wie na Nyame bɛɔ sɛ wabu me mmra so. Me se twɛn me aden. Nti spirit, ɔno onim sɛ na meyɛ kuromani na meyɛ hɔhoɔ, dabi. Na nka aden nti na sɛ woyɛ kuromani, sɛ ɔse sp ɛ ɛ ɛ woka ne sɛ mpo? Hɔhoɔ nto mmra. Hɔhoɔ nto mmra.
Aden na atumi kɔ obi kurom kɔ wia adeɛ, nsuo na ɛda kurom hɔ no mpene mu amfa adeɛ no mpie. Mm. ɛsɛ sɛ ɔsɛ ɔnto mmara mo ahwɛ ɔbɛkye wakum ɔbɛkyɛ sɛ ne kurom yɛni saa nsɛmfo no ti spirit ɔno ɔde principles ɛna ɛyɛ n'adwuma ɛhu sɛ wɔ ahaban bi wɔ hɔ a woduru hɔ kɛkɛ na woanhwɛ wote ntasuo too so a obɛtumi ama gonorrhea ntasuo kɛkɛ no ɛyɛ nsuo kɛkɛ nsuo kɛkɛ na wasa te ato so sɛ ka wodeɛ ka wonim deɛ mu koraa nka ɔni nsuo ɔnye Obetumi asan ahaw na ɛmpɛ sɛ wokɔ dwonsɔ agu so. Dwonsɔ so deɛ. Wonim sɛ yɛwɔ ahaban a ɛfa sɛ ɛnɛ, ɛnɛ a me ne wokasa yi, akwantuo bi aba. Me yere a me ne no te, wohwɛ a mekasa yi, sɔfo no hwɛ a ne yere no ho ɔfɛ na ɔregya ne hɔ. Akɔ. Ɔbaa yi sɛ ɔbɛ 24 years, ɔkɔdi 7 years wɔ aburukyerɛ aba. Wode wahwɛ wɔn sɛ ade bɛgu ti na wogya ɔbaa yi hɔ akɔ. Mmaa nso deɛ ɛnyɛ wɔn nni pii. Yɛwɔ ahaban a ɛwɔ hɔ a mɛtumi akɔ ne no akɔkasa na maka akyerɛ no sɛ sei ne sei ne sei ne sei nti megya me yere hɔ akɔ. Deɛ ɔbɛba ne ho biara no bɛrima nyɛ adwuma. Anaasɛ sɛ ɔtumi fa ɔsoso de wuram a ɔnya gonorrhea ɛno ano no na magya ne hɔ kɔ abirikyiri. Hɛ! Mofa monkɔpɛ dunsini a ɔso wɔ aben sɛ dɛn kɔmfoɔ ma ne mɛkɔ maa ɔnkɔto haa tim ɔboa nyɛ adwuma. Ɛnyɛ adwuma ɛyɛ ahaban. Ahaban na ɛyɛ ahaban. Ɛnyɛ bosom. Wiɛ, atiefoɔ ne ahwɛfoɔ, sɛdeɛ wɔakyerɛ yɛn no. Ei, ɛnneɛ wo dwonsɔ wɔ baabi a, ɛyɛ a hwɛ no yie. Woyɛ biribi wɔ nwura bi ho a, ɛyɛ a hwɛ no yie. Ɛfiri sɛ, tumi no, asase so na yɛka no sɛ ɔhɔhoɔ nto mmara, na mmom tumi deɛ, ɛnnim ɔhɔhoɔ. ɛna anim kurom ani obue nyinaa ayɛ pɛpɛɛpɛ. Aha na ɛbɛma kwan ma yɛde dwumadie no asi. Me din ara ne Kɔle Gɔnɔ. Nyame yɛ adom a dasɛ nnɛ yɛbɛhyia.